Ā, tēnā koutou e te iwi whānui, huri nō, huri nō tō tātou nei maunga me i kawana ki a koutou katoa. Nau mai hoki mai ki te wā pāremata, ā, tō tātou hōtaka poutū, ā, e oti anō rā, ā, ka noho tonu tātou o roto i Te Wiki o te Reo Māori. Āe, ka whakaaro ake, ka whakanui ake tō tātou reo ki te kōrero i te reo Māori. Heoi anō rā, ka hoki whakamuri ki ngā tau kua taha ake nei, ko tētehi o ngā kaupapa e āpai ana i te reo Māori, ko te kapu kōrero. Nō reira, ka tuku kia rere te rākau ki āku nei Ki āku nei nui, ki āku nei rahi e noho nei, nō reira tēnā koe Reg, kei a koe te wā. Tēnā tātou, tēnei te mihi ki koutou, ki tātou i tēnei, tēnei wā. I tika tāku nei, ka huri taku ū tirohanga ki a rātou kua pupuru nei ngā ringa o aituā. Rātou te kāhui tītī rerepō, rātou mā e noho ki tua o Wakarere. I tika ka huri taku tirohanga ki tō tātari pāpā, kua uunga nei i tēnei wā tō tātari pāpā a Uncle Ati. I a rāua taī ko tō tātari pāpā ki raro i ngā rekereke a Pariroa, ko Uncle Tia. Tae noa ki tō tātou nei a tuakana kua eke nei, a Mano, ia, ia rā tau mā e ū nei, e oki nei ki tō kātai kāinga tūturu, te kāinga o tāua te tangata rā tau mā ki a rātou. He rangi e tika rā tāku ka huri aku nei, tirohanga aku nei mii ki a rātou kua noho pani nei Uh, taku pāpouritanga ki tō tātou nei tua ine, tō tātou nei tuakana, a Andy rāua ko Janine tēnei wā. Tērā o ngā pare kawa kawa e noho nei ki ro tō rāua nei kāinga tēnei wā. E unei aku nei mi iki ki a rāua, ki a rātou katoa. E rangi a ki a kōrua, kia ū nei ki tō tātene manaakitanga mō ā tātene wānau tēnei wā tonu. Wei anō, ka eke nei ki a tātou e kawea nei tēnei o ngā reo, tēnei o ngā kaupapa nui ki a, ki a tātou ko tō tātene reo, ko te reo o a tātene tūpuna. Uh, me te mō i o uh, ki tō tātene tuakana, uh, Archie, e, e kawea nei tō tātene reo, ki Wāngia tātou i Aotea waka nei. Hoi anō a taku mihi ki a ia kia, kia āpaitia nei i a tātou ki tēnei o ngā, ngā mahi nunui. I rungi i tēnei o ngā wiki o tēnei o ngā tau ki a tātou te ao Māori, uh, ko te wiki o te reo Māori ki, ki ira atu. Me ngā, ngā pākanga me ki ngā wero ka puta Kia Pukamata, ki ērā o ngā āhuatanga o ngā tono, ā, nei rā ngā taniwha e, e ngau nei i te tuara me kī rā, ki tēnei o ngā mea ko te, te mana o te reo Māori, ā, erangi ki au nei, ā, e hāpai nei i taku nei mōhiotanga ki tā tātou nei tu, tuakana, e tautoko nei i a, i a māua ko Will tēnei wā tonu i a, i a tātou katoa ki te kāinga nei. Hoi anō koutou ki a koutou i moe ioki, hoki tinana mai ki a tātou ngā waihotanga a Rirerire hau. Pai marire. Pai marire. Pai marire. Rere tonu au a mei mei ki a koe well, no reira ka wai o te wā ki a koe. Ai, tēnā koutou e tautoko atu ana i ngā, ngā poroāki a Reg ki ērā uh, ko Rūpeke atu. Ā, ko rātou ki rātou, Ā, ko tātou te, ngā waeotanga, ā, e, ērā e noʻo pani ana, ā, oti anō tātou katoa, ā, ngā mōreʻu, e hoe tonu ana i te waka, e takatū tonu ana, ā, kei te mihi i tēnei wā o te, me kī, ā, te mate urutā, oti anō, Tēnei te wiki o te reo Māori, nō reira e mihi ana ki te kore mako koutou, nāu e Dai te tono ki a māua kia kōrero mō tēnei mea kapa kōrero. Āe, tēnei te mea, kia ora. Tēnā kōrua, me ō mihi mihi ki a rātou mā kua wehe atu ki te pō o roto i te toimaha o te wā, ana ka taea, well, me taea tonu tātou te tuku atu i te reo aroha ki ngā mate, ki ngā whānau e noho pāpōuri ana. Heoi anō rā, he hokinga mahara tērā, engari kia haere whakamua. Nē? Kia haere whakamua. Nō reira, he hokinga anō tāku ki te wā o te kaupapa ko Kapu Kōrero. Nō reira, tēnā pea, kei a koe te wā, Will, ki te whakamārama mai e a te kaupapa, e a te tikanga o Kapu Kōrero me tōna wānau mai. Kei a koe, Will. Āe, heoi.
Te Kapa Kōrero, kia kī ake mō tōna ingoa i te tuatahi, ki ētihi ko te Kapu Kōrero, arā, te kapu, Kōrero, ko ki ētihi, tō mātou nei, tō tātou nei rōpū ki te Hāwera ko te kapa kōrero. Kei te pai ngā mea e rua, e rei te mea, yeah, ko, ko taua āhuatanga anō rā. Ko te kapu kōrero, ko te kapu kawhe, kia, kia, kia rere te reo i runga i te ōpaki, i runga i te hari me te koa o te whakawhanaunga o te tangata i a ia, i a rātou, i te tangata e kapu kawhe ana, e kapu tī ana. Ka tahi, ka rua, ko te kapa kōrero, ā, ko te wā kapa kawhe, kapu kawhe, he kapa, me kī ki ētehi, otirā anō, kua whakamahia te kupu kapa, ā, i te mea, ā, mōhio tātou ko te ao kapa aka, ā, ki ētehi koina te tīmatanga me te otinga o te reo o ētehi. Ā, ka eke ki rongi te ātamira, ka waiho ki rongi te ātamira te reo, heke iho mai te ātamira, kua reo Pākehā. Ā, ote anō, tēnei he momo wero ki a tātou anō, ā, kia, kia whakamahi tō kapa, kapa kōrero, ā, ki, ahakoa ki hea, ā, ko te kaupapa ki ngā whare kawhe, Ki te tāone o o ia rā, o ia rā. Nō reira, kia huihui te kapa, ā, he kapa kōrero. Nō reira, he kaupapa mō te whakakōrero i te tangata, te whakahui i te tangata, me te whakangahau i te tangata. He mea koakoa, i kī ētehi he tikanga kore, he kawa kore, he koretake tēnā, otirā anō kia ō, kia ō paki rawa atu. Kia ōpaki rawa atu, arā anō te wā mō te ōkawa, arā anō te wā mō te tapu, arā anō te wā mō te wehi, oti anō tēnei he whakahoahoa, he ngaungau kōrero, e, e kōhimuhimu kōrero, ā, e whitiwhiti kōrero mō ngā āhuatanga o te wā, Ā, mō tērā anō te wā ka eke ki ngā onutanga o tētehi take e kōrerotia ana i taua wā, nō reira, ko kapa kōrero tēnā. Ā, i ahu mai ēnei whakaaro i ētehi kaupapa i roto i ngā tau i kitea e mātou ki Pōneke, arā, te poito waka rewa, ā, nā Kōtuku Tibble mā tērā i tīmata i, oh, rua tekau tau. Ā, e, he rōpū ōpaki kia kōrerohia te reo ki ngā wharekai ki Pōneke. Ā, ā, whakatūria ētehi pō uiui tangata, ā, trivial pursuits nei te reo Māori ki ngā whare ki reira, ā, te kaupapa ko te whakangahau noa iho. Ā, ka tahi ka rua, I whakatū mātou tētehi rōpū i papaioia i te tau rua mano pea. Ko Tīwaha tōna ingoa, he ngākau, he wairua ngahau anō, koina i haere ki ngā whare kawhe, engari ko te Tīwaha, ko te Tīwaha ake rā tō waha pārekareka. Taua taua wairua whakatoi ngā au ōpaki. Kia kōrerohia te reo i whakatūria e mātou ki Te Pāpāioia ki ētehi o ngā whare kawhe i reira um, hei wāhi, hei wā, kōrerohia ai te reo Māori ki te aronga o te, o te, um, o te matanui ne, o, o, o tangata kē atu. Nō reira, koia te orokohanga me kī o Kapa Kōrero. Tēnā koe i a Well, geez, auē, taukiri ē, he nui ake ngā āhuatanga o roto i tōna wānau mai. Nō reira, i tēnei wā tonu, oahera, ehara i te mea tēnei wā tonu. Engari, i aua wā e rua tau kua taha ake nei, o roto i ō koutou mahi o te kapa, kapa kōrero, he aha ērā, ētehi o ērā mea ka whakaakongia e koutou?
Māku pea e ka tīmata ki tēnā āhuatanga. I oki au i te tau e whā ki muri ki te kāinga, ka tūtuki mai taku tuakana ki au I, i taua whare kawe, uh, i te taone, i te pōkapu o te taone, uh, me te pātai, uh, ka, ka hiahia tātou ka, kia tīmata mai tēnei o ngā kaupapa ko te kapa kōrero. Uh, taku māringa nui i raro i te manaketanga taku nei a rangatira ki taku uh, tūranga i taku mai i rei. Uh, i kai ia, ka, ka ha, haere, Haere au ia te wiki, ia te wiki ki, ki, ki te ware, tautoko mai i te, i te kaupapa, mm. uh, kia wakatū, kia, kia pā o mai i, i tō tātarei reo rangatira, kia wai, kia wai, a ko, ko wai, ko ea, uh, kia mō i o pai ai he, he wā i, whakaruruhau me kī rā ka, ka tautoko tō tātou nei reo. Uh, me te manaakitanga tō tātou nei hoa i reira, i tēnei o ngā ware kawe a, a Campbell, tana mai, tana kaa. Ana.
Uh, kia, kia poipoi nei i a mātou, kia wāngai nei a tinana i tōna mai i reira, a kawe, um, kia ka tai te tini, te mano, te iti, te raʻi, ki te ware kia, kia kōrero ngā taʻi, a ko e tāpepe ana, a ko e ka ana, a ko e, e ma, matatau, a, ka tae te katoa ki, ki rō ware kōrero ai. A, hoi anō taku, a, taku hari, taku ōkoa, ka, kia kite mai i tō tātou reo ki rō tēnei o ngā taone, e āhua parāua te, te tirohanga ki Irātu.
Oh, well, uh, Reg, well, e pai ana tēnei kaupapa ki a Archie. Ah, uh, e ngā wā ka tō, ka oki mai aia ki te korimako o Taranaki, ā, ah, ka waka miua atu uh, ngā kōrero, te, te kaupapa o tō koutou kapa kōrero, uh, ia wā, ia wā. Uh, mm. Nā reira, i tono mai aia ki au, I tono mai a ia ki a au kia whakarauora mai tēnei, tēnei kaupapa o te kapa kōrero. Nō reira, ko te tūmanako, kei te rere tonu, kei te rere tonu. Heoi anō, heoi anō, you know, o roto i, i, i ērā akoranga, Me te mea anō ka uru mai ngā tāngata tinapea kātahi anō ka oko i te reo, ā, ērā taumata, ko te taumata tuatahi, tuarua, tuatoru rānei, pēhea rātou i a koutou e kōrero, e rere ana tō ārero ki te reo Māori? Koia, koia.
Nā, He rawe to korero mo Archie me tana tono ki a koe kia kaua te tangata e wareware i a Kapa Korero kia whakaaraara anō i tērā. I te mea ko tā Archie, taku mīaro ki a ia, i pōhi au i runga i te pukamata tētehi wā, mauma ara au. He kanohi kitea a Archie ki ngā huihui nui o te ao Māori o Aotearoa ko Taranaki, he pūkenga reo. Maumahara au, i tae atu a hei māngai kōrero mō Aotearoa ki te whakaohooho i te whare rā i i Whāingaroa. Nā, koia te māngai mō Aoteawaka. Ā, mm. pērā anō, koia te māngai mō Aoteawaka ki, te, ki, ki ngā koroneihana. Ā, i eke ā ki aua taumata. Ā, whai muri i ērā, ka hoki mai anō ai ki te kāinga, ka hara mai ai ki kapa kōrero, me te kōrero pēpi ai ai nei ki te unga kātahi rawa ka timata. Nō reira, koia tērā ka ōkawa rawa atu, ka upoko pakarū kia eke ki ngā taumata tiketike o tō tātou reo, heoi anō, ka heke whakararo ki te taumata e tika ana me te tana wairua, tana wairua akiaki, tana wairua ngaau, tana wairua katakata, Ki te hunga pēnei i au, he reo parao noa iho, ā, pēnei i te hunga katahi rawa ka tīmata. Nō reira, koia pū tētehi āhuatanga kia whakarite mai ai he wā, he wāhi mō te kōrero i te reo, ahakoa ko wai, ahakoa ki hea tō reo, ā, Me haramai te tangata i runga i tēnā whakaaro, te whakaaro ki te tangata e ngākau nui ana ki te reo. Kare tino pirangi te haramai te tangata me te titiro whakatetaa, te whakahāwea, te te pēhi i te i ngā pīpī heihei, kāo, ka rite tika tēnā. Nō reira, ko Archie te tauira. Ahakoa tana ekenga ki aua taumata, E, e, ka pahuri te rua rā mai Tūrangawaewae, ka hoki mai anō ā ki Caffenate, te whare coffee o Caffenate, roto i Te Hāwera, a koia tonu tērā e kōrero ana mō te tēnei, tēnā, tērā, hei, hei whakaaro mō te tangata. Nō reira, um, hei, hei kōrero wakamutunga māku mō tēnei waanga, um, e hari te mea he, he kaupapa whakaako i te reo, He kaupapa waka kōrero i te reo. Ehara i te mea ka, ka kī atu ki te tangata, haramai mā mātou koe e whakaako, kao, haramai whakamahia te reo ki a koe, um, ka haramai, ka poipoitia koe, uh, ka manaakitia koe me tō reo, koina te āhuatanga o Kapa Kōrero e whai ana i tera tauira o Āti. Ia, āpiti mai ki tēnā o ngā kōrero e te tuakana, ā, ka tautoko nei, ko te mea nui ka whakanui nei tō tātou nei reo. Ā koe iti he nui, ia, ā, ko te mea nui ka whakanui nei tō tātou nei reo i roto i te reo ngā, i te pōkapu o te tāone, ki, ki rō, uh, te tūmatanui me ki rā o tātou. Ā, tūmatanui. Atu i, atu i a tātou te ao Māori, you know, ka kite mai a tātou ko te tini te mano, ko wai, ko wai. Kia, kia rāngona mai rātou i tō tātou nei reo, ki ro i tēnei o ngā āhuatanga ko te, te ware kawe. Um, me te mō i o uh, te manaakitanga ai, tautoko nei nā kōrero tā, tā Will ki tō tātou nei tuakana. Tana Humari e tana noho puku ka kia noho ki waenganui a tātou me te poipoi nei tō tātou nei reo. Ahakoa tāpepe, ahakoa teka, uh, ka tautoko nei ia, ia, ia, ia mātou ka, ka whakaputa nei a tata nei wakaaro a ko pēea. And koira te, te mana o tō tātou nei tuakana uh, a Archie. Uh, koira i ki mai ia ki au uh, A e a mātou ka whakatū anō tō tātou kapa kōrero, i mua i tana matenga, hokina ki te kāinga, āe, me taku pāpouritanga kia kore māua e, e tīmatahia nei tērā kōrero anō, i mua i tana hokina ki te kāinga. Hoi anō a, a taku, Waimarie me kī rā kia tīmata ki waenganui i a kōrua, i a tātau katoa, kia haere whakamua nei, whakanui nei i tōna whakaaro anō, tōna tātai nei reo rā, ki rō i te tāone o Te Āwera. Ā, tēnā kōrua. Ā, me te mōhio anō, he kapo kōrero ki Ngāmotu, ā, tae atu ki te iwi o Taranaki, he kapo kōrero i reira, Ā, nō reira, me i kau ana ki ā rātou mā e hāpai ana e tau, e hautū ana i ngā, ā, i ngā rōpū, ā, kapa kōrero, kapu kōrero, ā, ki Ngāmotu me Taranaki. Ā, ki Te Āti Awa me Taranaki, auē, tau kiri. Ā, i roto. Āe, kei a koe, Wal. Ia kei ngā motu rā kei te Green Door Cafe ia rā tū, haurua i te iwa ki te tekau mā taʻi taku mōio, ā, ko Hokipera Ruakere mā ērā e, e kawe ana ki ara me Whaea Jocelyn, a me ētehi, arā anō tētehi rōpū kei Oakura, ā, arā, nō Titiha, nō Rōpuki, ō Kato, ā, ko Aria Broughton tērā, ā, kei te, kei te kawea taua, taua kaupapa, ā, kia, kia mōhio, he, he pānui tā māua, ā, nā runga i tō tono mai ki māua e Di kia, kia kōrero pēnei, Uh, kua kōrero māua ko Reg ki a Campbell Mason nōna te whare kawhi o Caffeinate. Oh, uh, yes. uh, ka, tū an, ka tū anō a Kapa kōrero ki te hāwera um, i a rā tū ka ati, atu i te tekau atamai uh, ki te aua, tekau mā tai, tekau mā rua, haere ake nei, aua, te oi, ka timata i te tekau o ngā ata o te rā tū, ka timata, ka whakaara anō a te rua tekau mā waru o Hepetema, o Māhuru Māori nei, nā runga anō i tō kōrero mai tai me tō whāki mai i tono a Archie ki a koe kia kau e wareware a Kapa Kōrero, nō reira ko tā māua whakatau, katahi rawa Reg ka kite au i te kōrero a Campbell, āe, tautoko ana, 28.

Tefenate, ah. ki te hāwera, kei te, kei te kokona o Union me High Street. Um, right. Kare aku whakamā mo te pānui mōna i te mea, i roto i ngā tau nei, i te, i te timatanga o kapa kōrero ki te hāwera, i tono au ki aia, me tana ngākau nui mai, me taku ki, uh, kia, kia mōeo mai e hoa, um, te rāpea He hunga e kore e rata mai ki te rongo i te reo Māori e rere ana ki tō whare, kei raru tō pākihi, i kī mai ai a mēnā he tangata pērā e kare e e ka kawa te rongo i te reo Māori, ko tā ko tāna kare ai e pirangi i a rātou ki tana whare. Nō reira, tērā tērā mai taua tīmatanga i kīa ka pai, rawe, ā, nā wai rā, nā wai rā, Tautoko a ia wiki i ngā tau kua pāure, ka hoko kai a ia mō te tangata. Ia wiki ka whakarite mai he pereti e Hanuiti hei tautoko i te kaupapa, nō reira ko Campbell Mason tērā ki Caffenate, nō reira ehara au e kore au e whakamā ki te mihi ki a ia me te pānui, Māori mā, Haere ki ki Cathinate te tekau o te ata o nga ra tu, ka timata ano a te rua tekau ma waru o Mahuru Maori nei. Haramai, me to reo, ahakoa iti, ahakoa nui. Ko reira a Reggie taua wa, he hui ano taku. Ai. Ko tera ia i kua, i, i whakatau, me whakareo ano. Me whakareo ano. Kia tai atu. Kia tai atu te ahungatanga.
Pai yep. ana te āhuatanga kia kite atu tonutia yep. Yep. te katakata me te ngā au. Yeah. Uh, ne. Yeah. Koirā, koirā nia te, te mōiotanga tō tātou nei tuakara Archie. Waka Ai, nui nei tā. tōna kaha kia, kia to atu aina i ngā mōiotanga tāna i tōna mātanga uh, ki, ki ngā āuatanga katoa. Me te Ai. kata, Kei roto i kāre, yeah, kāre he taipa, kāre he taipa o roto i a ia. Ah, Ka waka wānui atu a ia ki te ao. Āna.
Koia tāna, o tōna, engari, engari, uh, pēhea te, o, me te mea anō, kei konei a te korimako o Taranaki, ai, ai a ui atu i a koutou, nei? Kia ora. Mēnā, he, he rawa, he rawa imi tā koutou, ringi mai, Waea mai ki au, māku e whakarite. Oh, tēnā koe, e te ao, kua rongo koutou. Te tuaine. Rawe, rawe. Koira te pono, me te tika. Rawe, Koia tēnā. Rawe, rawe tai.
Miharo. Yeah. So tēnā pē ka hui hui tā, uh, tātou uh, ki te uh, wakarauora mai anō uh, te, te kapo. Kapa a kōrero, a ringi atu ki a Hokipera mā, ki a rātou mā e hāpai ana tēnei kaupapa. Nō reira, kua tae te wā ka whakakapi ake tātou i tā tātou nei kōrero mō tēnei wā, nō reira, tukua kia rere te mihi mihi ki a kōrua, ki a Koiwell, kia koe Reg, me āu kōrero, me āu whakamāramatanga o te kaupapa, o tēnei kaupapa tino pai rawa atu, ko te kapa kōrero tēnā, ko te kapu kōrero ki ngā motu, ki aha rānei, nō reira, i kō ana ki a koutou katoa, ki a koutou rā e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana. He kaupapa tēnei hei ngaungau mā te watu manawa, nō reira,